mwathani witũ arogocwo bwana asifiwe sana nĩ mahinda mangĩ ngai atũhe ma kũgayana kiugo kĩa ngai na ta ũrĩa maandĩko make maugaga kiugo kĩa ngai nĩ tawa wa magũrũ maitũ ũguo hĩndĩ ĩrĩa tũrathiĩ tũngĩtongorio nĩ kiugo kĩa ngai tũtingĩhĩngwo njĩtagwo mc ndegwa wa ng'ondu na no ũnjethe YouTube na rĩtwa oro rĩu MC Ndegwa wa Ng'ondu nĩ tondũ nĩngoretwo ngĩhunjia kuo ndĩna nyĩmbo ciakwa kuo na hĩndĩ ciothe rĩrĩa waingĩra kũu ndũngiuma ũrĩa ũingĩrire ũguo nĩ wega ũthiĩ kuo nĩgetha wone mahunjio ta maya ona mangĩ maingĩ. Aah thengiũ. Aah Jesu Kristo nĩ ekĩrĩte ngoro yakwa kĩrĩgĩrĩro na akahonokia ona agathiĩ na mbere na kũndeithia gũikara thĩinĩ wake. Bwana asifiwe. Ndĩrenda tũthome kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibu Genesis aah nĩ kĩambĩrĩria mĩrongo ĩtano kuma ikũmi na inya kinyagia 21. Kĩambĩrĩria ikũmi na inya kuma 14 kinya 21 Nake Jusufu arĩkia gũthika ithe, agĩcoka Misiri we mwene, o na arĩo a ithe, o na andũ othe arĩa maambatanĩtie nake magathike ithe. Nao ariũ a ithe na Jusufu mona atĩ ithe nĩ wao nĩakua, makĩrana atĩrĩ, Hihi rĩu Jusufu Nĩegũitĩka gũtũthũũra, erĩhĩrie ũũru wothe ũrĩa tũmwĩkĩte. Magĩkĩĩrekeria Jusufu mũndũ akamũhe ũhoro, makĩmwĩra ũũ, Thoguo atanakua, nĩaathanire akiuga atĩrĩ, 'Ĩrai Jusufu ũũ, Ndagũthaitha ũkirĩrĩrie ariũ a thoguo ihĩtia rĩao, o na rĩhia rĩao, nĩ ũndũ ti-itherũ nĩmagwĩkire ũũru. Tondũ ũcio rĩu twagũthaitha ũtũkirĩrĩrie ithuĩ ndungata cia Ngai wa thoguo. Magĩcoka magĩthiĩ, makĩĩgũithia thĩ mbere yake, makiuga ũũ, Atĩrĩrĩ, ithuĩ tũrĩ ndungata ciaku. Nake Jusufu akĩmeera atĩrĩ, Tigai gwĩtigĩra, nĩ ũndũ-rĩ, kaĩ niĩ ndĩ ithenya rĩa Ngai? Inyuĩ mwaciirĩire kũnjĩka ũũru, no rĩrĩ, Ngai aaciirĩire ũndũ mwega woneke, nĩ geetha ũtuĩke o ta ũũ gũtariĩ ũmũthĩ. Nĩguo andũ aingĩ mahonokio matũũre muoyo. Tondũ ũcio menyai mwĩtigĩre, nĩ niĩ ndĩrĩmũheaga irio cia kũrĩa, inyuĩ o na ciana cianyu. Agĩkĩmahooreria, akĩmaarĩria ndeto njega. Bwana asifiwe. Ndĩrenda twĩcirie ũhoro wa gũtũũria kĩoneki. Ũhoro wa gũtũũria kĩoneki. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama eh, rĩa kĩambĩrĩria inyanya, kĩambĩrĩria, thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria 37, mũhari wa inyanya gũthiĩ na hau thĩ ũguo, Jusufu nĩ erĩte ariũ a ithe atĩrĩrĩ, atĩ nĩona Nĩaroota kĩroto, itĩĩa cia ngano ciake ikĩina, cia, ciao ikĩinamĩrĩra gĩtĩĩa kĩa ngano gĩake. Magĩgĩtheka makĩmũũria atĩrĩrĩ, Ithuĩ rĩu twaya gũkũinamĩrĩra tũtuĩke ndungata ciaku? Mũthenya ũyũ ũngĩ akĩroota ningĩ kĩroto, tũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa, wa, wa Genesis 20, eh, 37, akĩmera atĩrĩrĩ, Nĩndaroota kĩroto ningĩ atĩ riũa na mweri o na njata ikĩnyinamĩrĩra. Nake ithe akĩingĩrĩra akĩmũũria atĩrĩrĩ, Hĩ, niĩ wauga thiĩ na niĩ rĩu na nyũkwa tũkũinamĩrĩre? Jusufu ũhoro ũcio ũkĩambata ahorera na ũgĩkira, na ũhoro ũcio ũkĩamba kũriganĩra. Kĩarĩ kĩoneki kĩa Jusufu atĩ mũthenya ũmwe nĩ agatuĩka mũnene. Rĩu nĩ gwathire mĩaka mĩingĩ mũno, na Jusufu akĩneneha, na aneneha-rĩ, ariũ a ithe magĩũka na makĩmũ- na makĩmwendia bũrũri wa misiri ngĩtinia rũgano nĩgetha tũthiĩ harĩ maandĩko macio twathoma magĩcoka magĩthiĩ makĩra ithe atĩrĩrĩ mũrũguo-rĩ nĩarĩtwo nĩ nyamũ nĩ thutha wa kũmũteca mũno na agũthiĩte kũmatwarĩra irio cia kũrĩa makĩmũnyita makĩamba makĩmũikia irima magĩcoka makĩmwenderia andũ mathiaga bũrũri wa misiri kana a misiri bwana asifiwe Mamwendia-rĩ, Jusufu agĩthiĩ kũu, no aratũũria kĩoneki. O na kũngĩthũka atĩa, Jusufu agĩthiĩ na agĩthiĩ na mbere na gwĩtigĩra Ngai, o nginyaganagia mahinda kũndũ aigagĩrĩrwo igenyo rĩa kũnyitana kĩa hinya, akĩigĩrĩrwo igenyo nĩ mũtumia wa Potifa, na thutha-inĩ agĩikio korokoro. No maandĩko thĩinĩ wa. Aroma inyanya 28 rĩ, na nĩ mo ndĩenda tũbĩci rũgano rũrũ rwa Daudi namo rĩ, marauga atĩrĩrĩ, maũndũ mothe mateithanagia kũrehera wega arĩa me, me, mehokete Ngai, arĩa metĩtwo na, na mwĩto wake. Bwana asifiwe. Atĩ maũndũ mothe nĩ mateithanagia kũrehera kĩrathimo arĩa mehokete Ngai na arĩa metĩtwo na mũbango wake. Nĩ Aroma inyanya mũhari wa 28. Jusufu akĩmenya maya mothe ona mathiĩ na mbere na kũhanĩka ũguo-rĩ, kũrĩ o hĩndĩ kĩrathimo gĩkanginyĩrĩra na njĩra ĩrĩa ndarotete atĩ ingĩtuĩka mũnene. No we ndaramenya Ngai arabanga kĩĩ na ũndũ thutha mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ. Kũrĩ maũndũ wonete maingĩ na kũrĩ maũndũ ũrotete maingĩ, cioneki wanakorwo nacio, ĩ kĩoneki wanakorwo nakĩo nĩ gũkahanĩka ũũ na ũũ. No Jusufu-rĩ, ndakuire ngoro. Mũthenya ũmwe thutha wa gũikara korokoro ihinda iraihu, nĩ aokire mũndũ akĩrota ningĩ kĩroto, akĩmũtaũrĩra agĩtaũrĩra andũ erĩ iroto, nake mũthamaki gũgĩkinya handũ ningĩ akĩrota kĩroto, arota kĩroto rĩ akĩrwo kũrĩ mũndũ watũtaũrĩire iroto kũrĩa twarĩ njera na no agĩrwo thutha wa mĩaka ĩrĩ nĩ rĩaririkanwo mũndũ ũyũ no atũragia kĩoneki na no atũragia gwĩtigĩra Ngai. Na gũgĩkinya handũ rĩu atĩ mũthamaki arota kĩroto-rĩ, Jusufu akĩgĩrwo amũtaũrĩra, na ataũra, Jusufu agĩtũũgĩrio mũno, na akĩrwo rĩu ũkwenda twĩke atĩa, tũthondeke kũndũ gwa kũiga irio, na agĩtuo ta ngavana bũrũri ũcio mũnene ũguo, na nowe warĩ wa kerĩ harĩ mũthamaki. Ũguo arĩ mũndũ mũnene, ona thutha wa gũikara korokoro, ona thutha wa kũhingĩrwo, ona thutha wa kwendio. Kũrĩ andũ matehokete Ngai, Jusufu agĩthiĩ agĩtuĩka mũnene nĩ tondũ wa gũtũũria kĩĩrĩgĩrĩro na gũtũũria kĩoneki. Rĩu nĩ atuĩka mũnene ũrĩa eeciragia. Ũrĩa aarotete-rĩ, nĩ gwakinyanĩra. Nakuo kũrĩa bũrũri wa ithe-rĩ, gũkĩgĩa na ng'aragu nene mũno. Kwagĩa na ng'aragu nene mũno, na ariũ a ithe nao makĩnyarirĩka. Makĩrwo nĩ, na gũkĩkinya atĩ bũrũri wa Misiri nĩ kwagĩa na bũthi mũnene mũno. Nake Jusufu agĩtũma arĩ o mũnene oro ũguo-rĩ, ndũmĩrĩri igĩthiĩ atĩ bũrũri wa Misiri nĩ kũgacĩrĩte na ngumo ya ũrĩa kũrĩ na irio ĩgĩtherema. Nake Jakubu-rĩ, agĩtũma ariũ a nyina na Jusufu, ariũ a ithe na Jusufu, akĩmera atĩrĩrĩ, thiĩi kũu Misiri, ndĩraigua kwĩ na irio-ĩ, mũkagĩre irio kuo. nake Jusufu rĩrĩa amonire akĩmamenya no matigana kũmũmenya nĩrĩo rĩu acokire agĩkĩmahe irio amahe irio magĩcoka magĩthiĩ matwara rũgano rũraihu mũno akĩmahe irio na akĩmemenyithia na magĩthiĩ na makĩgĩra ithe nake moke bũrũri-inĩ ũcio na magĩtuĩka atũũri a kũu bũrũri wa misiri Nĩ ruo rũgano rũrĩa rũcokaga rũthiĩ gũtuĩka rwa ciana cia Isiraeli. No haha harĩa ndĩrenda gwĩtwĩciria nĩ atĩrĩrĩ, ũmũthĩ ũyũ marĩ Misiri na nĩ ma- nĩ mateithio na maheo bũrũri wa gũikara, no ithe nake nĩ acoka akua. Ithe akua-rĩ, ariũ a ithe makĩona atĩrĩrĩ, mũthenya ũmwe ũ- ũ- ũmwe Jusufu nĩ arĩĩrĩhĩria, ona tuona arĩ mwega tũrona ta arĩĩrĩhĩria, no Jusufu ndarĩ na matanya ma kwĩrĩhĩria. Rĩrĩa maarĩkirie gũthika ithe nĩho twathoma-rĩ, maacoka kuuma mathiko ma ithe-rĩ, makĩrana atĩrĩ, Jusufu aya kwĩrĩhĩria hihi nginya makĩboocwo mamũhenie. Makĩmwĩra atĩrĩrĩ, atĩ Jusufu, baba augĩte atĩrĩrĩ, atanakua. Atĩ ũtuohere nĩ tondũ nĩ twegwĩkĩte nĩ warĩ mũgambo wa baba no ĩndĩ ndaugĩte ũguo no nĩ ndĩrĩte gũkwĩra atĩrĩrĩ andũ arĩa matuĩte matingĩmũinamĩrĩra rĩ andũ arĩa matuĩte matingĩtuĩka ngombo cia Yusufu rĩ makĩmũinamĩrĩra makĩmwĩra atĩ woi twagũthaitha tũrekere atĩ baba araugĩte ũũ ĩĩ tũrekere ariũ athoguo no Ngai nake nĩ wa ciama nene

Mahinda-inĩ macio nake Jusufu akĩmera atĩrĩrĩ, tigai kũnyinamĩrĩra, kaĩ ndĩkĩrĩ ithenya rĩa Ngai? No na thĩinĩ witũ nĩ maiguaga atĩrĩrĩ, hĩ, ũkĩoneki gĩkĩ no gĩgakinyanĩra. Mahinda maya Jusufu nĩ araririkana wega ũrĩa Ngai amũtwarĩte, nĩ araririkana wega ũrĩa Ngai amuonetie na akagerera maũndũ maritũ, na rĩu nĩ gwakinyanĩra. Harĩ o hĩndĩ ĩroka, maũndũ macio we wonete ũtacioneki-rĩ, magakinyanĩra. Bwana asifiwe sana. na ndũgakue ngoro akĩmarahũra akĩmera atĩrĩrĩ niĩ nĩ ndĩmũheaga irio cia kũrĩa ona to inyuĩ nginya ciana cianyu nĩ mũndũ ũtarenda kwĩrĩhĩria nĩ agĩa na kanya ga kwĩrĩhĩria no tondũ nĩ atũrĩtie kĩoneki na nĩ ona ngai akĩhingia rĩ akĩmenya atĩrĩrĩ niĩ ndikwĩrĩhĩria bwana asifiwe mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ndũkerĩhĩrie mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ona cioneki cia hingarĩ ndũkerĩhĩrie andũ acio nĩ magatũũra na mauge atĩrĩrĩ ti therũ nĩ kũrĩ ngai andũ acio makĩmwĩra amohere na akĩmohera no nĩ kĩĩ gĩatũma tũhana atĩrĩrĩ gatagatĩ ga gũthiĩ rũgendo rĩ nĩ kũrĩũkaga maũndũ maingĩ thabarĩ-inĩ mamwe ma gũtũũraga ngoro no nĩ tũgũte kĩoneki Aca, tũtikĩte kĩoneki. Rũgama na wĩhande na uge atĩrĩrĩ, nĩ njũĩ maũndũ mothe mateithanagia kũrehera wega arĩa othe mehokete Ngai na arĩa metĩtwo kũringana na mũbango wake. Bwana asifiwe. Nĩ kwenda gũkwarĩria mũrũro na mwarĩ wa Ithe witũ. Hĩndĩ ĩrĩa rĩothe ũgũtũra, hĩndĩ ĩrĩa rĩothe ũgũikara wĩrĩgĩrĩire Ngai-rĩ, Ngai nĩ Kũhingia kĩoneki nĩ gũtũũria kĩoneki ta ũrĩa Jusufu aatũũririe ũrĩa oonetio nĩ Ngai. Na gũgĩkinya mũthenya ũmwe atĩrĩrĩ, thũ ciake ikĩũka na ikiuga atĩ, Ti itherũ nĩ kũrĩ Ngai. Maraboocwo nginya maheenanie. No rĩu mũrũ wa Laama araũria, Andũ nĩ marĩũkaga na magakũrora makona atĩrĩ, ti itherũ ũrĩa mũndũ ũyũ augaga-rĩ, nĩ kũrĩ ũndũ augaga? Rĩu o nao magĩkũũra ta kũrĩ ũndũ ũrauga. Hĩndĩ ĩyo waugaga no korwo mationate kũrĩ no nĩ haroka kahinda ga gũkinyanĩria matanya marĩa watanyĩte nĩ haroka mahinda ma gũkinyanĩria kĩoneki kĩrĩa ngai akuonetie bwana asifiwe sana may god bless you ngai akũrathime ũgĩtũria kĩoneki ona guoka marĩ kũ njĩra-inĩ yusufu ndateire focus yusufu ndateire kĩoneki Aarũgamire na akiuga atĩrĩrĩ, Niĩ nĩ njũĩ atĩ maũndũ mothe mateithanagia kũrehera wega arĩa mehokete Ngai na arĩa metĩtwo kũringana na mũbango wake. Ngai akũrathime. Ngai agwĩke wega. Mũrata wakwa, ndũgate kĩoneki. Rũmĩrĩra kĩoneki na nĩ gĩkahinga. Jusufu akĩona arĩ mũthamaki na gũgĩkinya nĩ mũthenya ũmwe agĩtuĩka mũthamaki. Ngai akũrathime na agwĩke wega. Haleluya. Amen.